Mae Cyngor Gwynedd yn gweithio'n galed i sicrhau bod gennym ni y gweithlu gorau, ac mae angen sicrhau bod y gweithlu gorau yn cynnwys y rheolwyr gorau. Mae'r cynllun rheolwyr yfory yn gyfle ardderchog i unrhyw un gael datblygu gyrfa fel rheolwr. Mae'r cynllun rhoi cyfle i reolwyr y dyfodol gael y profiadau, y rhwydweithiau a'r cymwysterau sydd ei angen. Bydd hyn yn rhoi sylfaen cadarn i gael datblygu gyrfa fel rheolwr. A sut da ni am wneud hyn? Wel, bydd cyfleon gwerthfawr ar gael ar y cynllun, fydd yn cynnwys cwblhau cymhwyster proffesiynol lefel uwch, Gweithio mewn lleoliadau, adrannau a safleoedd ar draws y sir. Cyfle i fod yn rhan o brosiectau lefel uchel. Cyfle i gyfarfod bobl allweddol a cyfle i fod yn rhan o rwydweithiau ar draws y cyngor. Bydd y cynllun yn ddwy flynedd o hyd ac yn cychwyn fis Gorffennaf 2017 ac yn gorffen yng Ngorffennaf 2019. Mae'r cyflog yn un cystadleuol. Bydd o'n dechrau ar ychydig dros 22,000 o bunnau a bydd hyd at ddwy swydd ar gael.
Y fath o person dan ni angen ar gyfer y cynllun yma ydy rhywun sy'n positif, rhywun sydd yn passionate a rhywun sydd eisiau gwneud gwahaniaeth o fewn cymunedau Gwynedd.
Yy mae 'na bob fath o brofiadau eang i rywun gael ar y cynllun yma, mae 'na gyfle i fynd ar tua pedwar lleoliad mewn gwahanol adrannau ar draws y cyngor yn neud gwahanol fathau o waith.
Y mhrofiad gorau i i o'r cynllun oedd treulio amser efo'r tîm ynni, yym a'i gwaith nhw oedd trio arbed ynni ac arbed costa o fewn ein adeilada ni. Oedd o mor amrywiol, ges i fynd allan i siarad efo plant ysgolion am sut i arbed ynni o fewn eu adeilada nhw, Ges i weithio efo'r tîm hamdden am sydd i arbedynnu um, o fewn canolfannau hamdden y sir. Oeddwn ni yn gwneud gwaith ar hyd a lled y sir i gyd lle.
Un o'r sialensau mwyaf ges i fel rhan o'r cwrs oedd gweithio yn tîm yswiriant y cyngor. Mae gen nhw ffordd chydig yn wahanol o weithiau be o'n i wedi arfer efo, sydd yn benodol iawn ac yn ymwneud efo lot o rheola cyfreithiau. Ond erbyn rwan mae'r sgiliau nes i ddysgu o weithio hefo y tîm yna yn sgiliau dwi'n defnyddio bob dydd yn y gwaith. Y cyngor fyswn i'n rhoi i unrhyw un ar y cynllun ydi fod yn frwdfrydig, yn barod i ddysgu ac os yna unrhyw beth dach chi isio'i drio neu isio'i wneud yna gofynnwch, yn aml iawn yr ateb ydi cewch.
Y cyngor sy'n ei roi i unrhyw un um, sydd wedi ddiddordeb yn y cynllun yma ydy gwnewch y mwyaf o bob cyfle.
Os o'n i'n gorfod disgrifio'r cynllun mewn un gair, yna swn i'n defnyddio'r gair eang. Mae yna ystod mawr o brofiadau i gael dros dwy flynedd y cynllun, yn gweithio mewn bob math o gwahanol sefyllfaoedd efo bob math o gwahanol bobl.
Taswn i'n disgrifio cynllun mewn un gair, fyswn i'n deud gwerthfawr, a mae hynny oherwydd y cyfoeth o wahanol brofiadau mae o'n gallu cynnig i chi.
Erbyn heddiw, dwi dal yn gweithio yn Cyngor Gwynedd fel Swyddog Ymchwil a Dadansoddeg. Heddiw, dwi'n dal i fod yn gweithio i'r Cyngor, dwi'n gweithio fel Swyddog Datblygu'r Sefydliad.
Os hoffech chi ddatblygu gyrfa fel rhan o weithlu sydd wirioneddol yn gallu newid bywydau pobl a chymunedau, efallai mai'r Cynllun Rheolwyr Yfory yw'r ateb i chi. Am fwy o fanylion, ewch ar wefan Cyngor Gwynedd.